Eng'ai eria tokorenge ri- ritinga riaruerete, ekiagera ri- rieta eri ndibwate aya. Nonya natete koboria agwo, natete koboria ama- rieta eri ritinge narigure, Eh, eh, nataka koboria rieta eri ritinge, mm. ritinge monto ki?
ritinge nomonto oakaneretwe chiombe ong'anyete korwa bwoye okare ase akare nabo oranyore okare bwoye ende lakini akaneire chio ase naro ororo akanerete chiombe ng'ombe enche tanyara gokora ki titanya koirana gochia oo. Chiombera oo nenchera chigwakanwo, inkorangeria barenge abagaka barenge aa ng'a abwo barora ba abakerori. That is why bare gocha ba abakerori, ng'a nyarebe nakaneretu chionsi. Na aria ase chigochia, chiamanyekana ng'a chiombe chiakorete ki? chiarwete ase egete chigacha. The same thing na ekero enyiomi ekobuneka, ne abanto bakorangerigwa. Bono ekero mocha koiranerania chiombe chiria, mware kogochikana mwaumerana gati-gati. Igo bono enyomba eria etari gotanga abana, ig- ng'a igo bono mwakoranire.
Nomwanchire bwoo, ing'okomoirania onye tari inche. Igo ndamwanchererie oka ekero inche bweka moganyete inche, inche buna ise omomura oria ogosirire, motakeirane, na riria oyo nabo akoirana. Lakini takonyara gocha, ng'aki bono agocha ere bweka? Ng'aki akwereta, ekwera obokombu bwakwete akagenda. Naende ng'aki akoirana gocha, ekiagera tindamotaka, inche buna ise biara, tindamotaka. Ng'aki naye ng'a naye akorwera, tabwati nafasi yaye. Ribaga riaye rioka naye. Ribaga riaye ninche bweka ise biara oyo, inche inde ise biara, ninche ndatebe ng'aki momorone tagoku bosa, tiga omosubati oria nonye ochiete, tiga airane, naende tokore obo- oboko oboyia. Enyomo y'omogusii egento gekoyetanga nechiombe, na echiombe na chi'abanto. Naki kerio okoigwera omogusii atete ng'a nakoeire egwasi na abanto, egwasi. ne chiombe, na abanto. Ebinto ebi bire goika bigenda amo.
Gocha mwanche morigererie Ogusii Voice, rero nerituko rinde ngokoretera omogano eh, korwa chinsemo chia Nyangoso. Nyangoso iga mbobasi bado eh, korwa town goika Nyangoso oende mpaka ase akorokwa Mosiambare, River Road. Soime bokinami, onde ebinyoro ebi magwe ase enka y'omogaka omache, nabo tore nere iga. Ebinto ekero bia abagusii bagoteba ng'a ensinyo yomache gocha ayio omura etabwati, nabo ekegusii bagatorigia abagaka, batoerese ng'a ekegusii eke ng'aki gegokorekana. Twabere togokora emegano iga igaa. Mostly rigodiri nenyiomo eh, naboigo abanto baria barigereire echannel ito gochi maega twakorete chistory chinyinge chiamang'ana yenyiomo yomogusii bono rero tote korigereria igoro ya divorce ng'aki omogusii bare gotigana ekero omonto akanire chiombe ogotigana kwa omogusii gwaikire nyiomo yangire ng'aki yarenge ase ogotigana eki naki togofocus mono Naboigo enyiomo ng'aki yarenge gekorokwa enyiomo nebinto ebi binde kegima at least toranyore insight igoro igoro igoro goetera omogaka omache atoeleze zaidi tomanye ng'a eh, buna omogusii neba togoteba ng'a siku hizi amang'ana abere digital bado ntoratige koba abagusii chenkorokwa brand mark naitwe egosipa boys mbuya mono ase bari bagenderete konya gosubscribe naende by the way onye tora subscribe subscribe iga agwo nari tokoba abange ekero twabeire abange Ekero nkorete omogano buna eye iga, kwaba omotang'ani konyinyora. Thumbs up. Botambe buna nkobatebia. Karibu sana omwaka omoache. Eh, mbuya mono sana.
Ngokwariganire bakinde igaa. Eh. Bono aye otakeire kong'arigani karang'arigani. Karibu ase enka eye yane, Mhm. nabo omenyete iga, Mhm. naende nagokire sana gokorora, Mhm. ekiagera kogwarure chinchera chionsi korwa bosongo mpaka goikire aiga gokina migetai. Mm. Tiga ng'iraneri ng'a mbuya mono, Mhm. naende ng'iraneri Nyasae ng'a mbuya mono ekiagera akorareri ebigocha biakire chingencho, Mhm. Gwaikire ase enka yane. Abakina mimbuya bare.
Abakina mimbuya bare.
Mhm. Konya koboka bare rende nonya bokong'u mbore kobora. Mhm. Ngonya koboka tore bare tore moyo. Okay. Naende bono abatambe ngoteba ng'a bare tore twenyorire tore moyo. Teri ng'a ne lazima tware gotoka rero tore moyo. Mhm. Mbaro abange batagete goika rituko eri. Lakini mpanyareti korika. Naye bono. Igo bono baria twarikire tiga totebie Nyasaye ng'a mbuya mono, ekiagera twarirorire reero. Ase amaria etangore okwana riuma ache, rinkoro ariera nomwana o Eunice Nyanchama. Korwa aria nyagosokia na nigo etaai yaye iga aye onde bono ase tore. Eh. Twakorire emegano iga iga naende gwantebi ng'a kwaranyerorire, eh, eye tokonyara gokora botambe. Ah, twakorire ebinto ebinge iga iga lakini amang'ana ya enyiomo okorabeire serious sana. Ekero tokorabori korwa ase omochakano, enyiomo y'omogusi ng'aki yare kororokana. Ritang'ani enyomo ninki? Enyomo nigo ere omokungu na omosacha. Eye nere enyomo. Ekero abanto ba- bachire bamenyire amo, naende babwatirie amachiko y'omogusi buna arenge, chiombe nachi chiaye korokwa abanto. Bono enyomo ritang'ani neri ng'a abanto omokungu na omosacha bagocha amo bachake obogima barosie abanto. Eri nere enyomo. Eh, ntobwate mm, amang'ana amange igoro y'enyomo ekiagera kare omogusii elasima chiombe kware gotang'ani gochia soba omoiseke. Otara a- otara oyio moiseke. Otara oyio omoiseke chiombe chikoragenda oo. Mwararorana omoiseke ogwancha naye kwamwancha Abaibori bacha baetagati, baenda bamana chiombe. Naro abande bagoteba ng'a eki ng'erieta eri okomana ng'a neribe. Yaya eri nerieta ri'ekegusii, omanyete kare, abanto aba bare gosoa chiombe ime. Bachimana.
Bono bare konya korigia ng'a nere eria eria engiya, Mm. bakoira. Eye bono nere eformula ya Omogusii okomana. y'okomana bono bakaba ng'a ekiagera okware gosoa obwiri gwechore, Gwechorera. gwechorera. Aha. Bono ase eng'encho y'ogwechorera koria, bono bare gokana ng'a yaya,

Nebuku nabo etebete, ekero okomorokwo omoa ase ekepato tara tararusa obo ache ase omosacha, monto onde bwensi ore ase omosacha oyio akorokwa omokungu. Bono ekero bare gotoka bakorire chinyangi echi chionsi chiria chitakeire ekegusii chiombe chiakanire, omokungu ochire bwoye na omosacha baumeranire na omokungu oye barokirwe abaiborie benka eyio, Bono gaiga nabo yare konyarekana naende ebi- enya- enyioma eye ebuneke. Erio nabo ekonyarekana ande abanto baike Nabo bare mbaigwane. goika na bande abande bono mbare chiombe chiare korogwa banchanete buya na bagengi na barabwo monko buna barenge chinyoma chi'abanto Mm. ekiagera nabo kwakonywa omoseke bwanchire nko chiombe chiarogwa abaibori bakwane bakore lakini egoika rituko riomoyo erio kwanywa omoseke oyio okorire ki oborire kera ochiire oboiri igo okanire omanyete ekegusii bamanyete ng'a igo ogakanete. Gachie kaborire korwa nka. Kae bono nka.
Ne chiombe nao mokorete ki? Mobwate. Nao mobwate. Bono mwabo tokire ataracha. Bono mwabo nekire ataracha.
Bono omoroberio okorosigwa, esigani yarangerigwa. Yatebigwa omoseke ore ocha kogenda aria ase kwamosiganete gochia, oborire naende eyio nekemanyererio ng'a okorire ki? Oganire. Bono toire rogwe amang'ana aya ase abamomura ng'a ki? Omoseke oito okorire ki? Okande. Naende eye yarenge obosoku sana ase omogaka bwenka. Bono yare ko- ya- yare konya o- oroche kwabekire chiombe bweka Mm. naende bono kwa- kwa- kwauriru chiombe echio naende bono echi nchiare konachunchera ende yonsi echi chira chie chiare koirana chingima lakini esitari nero chiare koirana Mhm. ekero chiare koirana Mbare gocha mochie. Abanto baria bono, sobo omomura na sobo omoiseke, mbare koumerana mochie. Mbare koumerana mochie ase chiombe chi- Ase chi- chi- chire chire bono. chire. Na Ehe. sobo naende na- na- na sobo omomura mbare koumerana oo. Mbare gochikana baumerana nchera Gatigati. gatigati.
Bono ekero Eh? omonto oo iga atabwati amatunda y'omochie oyo. Eh, bono obo- obo- obo- bono obo- oboiri bwasarekire. Kweli gwasarekire lakini Eh.
gento nkeyo gekobasiba. egento nkeyo gekoba Bana mbayio. bana mbayio Ehe.
bono ekere bare koererania chiombe chiria baria bare kobaereria gokwana gotaiyo babaereria ba- ba- baria babaretera babaereria bagenda mbare korigereria maega igo ng'o which means ng'a igo ng'o obokong'u bwakorire ki bwakure Korigerana barenge ng'a twairanire. mbare korigerana ebare bono omorike omoriki obo orenge no- nesigara Ehe. nero yare ko- gwatana na ebinto ebi bionsi Okay. nere ore gosa- gosaini ng'aki ntwakoranete Mhm. naende oma- onyore iga ng'a omanyete omogusii no- no- obokumi sana orenge iga aegenete esigani mono kobua onde bwensi Mhm. ekiagera amang'ana onsi pi nonye na ekero abanto bare gosinyana na esigani yare gokocha yasoa ime ritang'ani yataka komanya ng'a omochandoki ore ase enyomba eye nababwataneti. Mm. Igo bono Bono ere reka tosinyane nomokungu oyo iga tinkomotebia ng'a nonye nabono nanchete gokwanera kwakwaneretwe nomonto omwao. bono ayio naye inde bono digital eye mwareta kare Okay. yasikire ng'a eh, nkogera naende tiga ngogotebia iga Eh, bono. egento otakeire komanya Mhm. abanto aba barenge very expensive kare Mhm. omonto okorokwa omoiseke gose omokungu iga arenge very expensive Oroche ababaaba baito onye bare konyigwa buna echiomba isitini, igomori inchiri kobarwa, eng'ondi inchiri kobarwa, embori nchiare kobarwa, chigotemwa iga chikobenana rikori goika iga chigocha, naki abanto aba tarenge expensive. So bono okonyora omonto oria amatuko aria akare iga yarenge egento gete gi'ogokumia, igo naye kware goancha kobwatwa karaisi ekiara naende omanye ng'a eri nari rituko ritang'ani mwarenge koumerana. Korwa ogokina kwao, nere korwa ogokina kwaye, Ekero bono abanto aba bagochia koumerana, nari rituko riabo ritang'ani rira rira kera kera omonto ebe omomura, nari rituko rituko ritang'ani bakomanya ng'aki inki omokungu. Ebe omokungu nari ritang'ani riaye rikomanya ng'a ninki omosani. Abo baria bakorokwa ase eku- ase ebuku abekungi. Abekungi, Mm. naende abande tokorabarokwa ebi ababikira. Ababikira Maria. Ase eng'encho abanto aba mbare gokora cheche. Mm. Igo bono. Enyiomi eye ekero yare kobuneka eyio twateba nere ng'a ekero omoiseke omoku- omoiseke oyo ataragenda sobo omomura yabunekire nabo bare koirania chiombe igo ase kwetire esigani na ase taiyo bare korikerana lakini ewi- ewitness gose omosaidi gose okerori na omosigani mbare gochika bagende mochie omonto. Igo baare gocha baererana inchera abwo baage basirerana igo obokuubu bwaera. Origerie maya nkoyio. Origerie maya nkoyio. Sindi ntobwati gento gokwana. Ntobwati gento naende kende nkiya chiombe chiaino echio, na intwe twairanire nomomura oito, gose twairanire nomwesiko oito. Bono nenyomende nere yare kobuneka, buna bono Kwakonyora omonto ochiire bakorire abanto babe amatuko amange bande batokire enkei enyomo yacha yabuneka naende igo bare koirana ase esigari egasi yarenge enene ase esigari nero ekobwatania abanto aba nero etaracha. Bono nabo agakanyarareka nomokungu oye atame agende, na akane eria chioma, eh, na nabwate abana anyorete enkei. Bono nabo bare gocha barigereria ng'a eh, inki gekobagatia. Abagaka bare gocha bagamba ba- baigwana gose bancherana ng'a bono ase omokungu nabo are koborigwa amaswali oteba nkeri tinkoirana oo pi. na mochie moko- na mochie mokore ayio mogokora, onye ne chiombe chiabo tiga bairanerigwe, gose onye na abana babo tiga batigare nabarabwo. Abagaka bamanya goikaransa, banache ekiina ekiagera abanto aba, nonye mokorora amang'ana ya eserekari naro agoteba ng'a ng'a omwana nare ne haki ase agochora ase aa- ase sobo ase ere, na abagusii nabarabwo mbabwate iga, nabo onyare konyarekana abana omanyete kare, bare kwoboa erieta rikorokwa. Ng'a nawe ng'a oyo nekerenta na erieta erindiro. Bono nonya na oyo bwo bwakogenda na abana ba abande, oche goteba ng'aki onye na abana babo tiga bagakore ki? Batigare. Ah, batigare nabarabwo Batigare batigare na ise. Bakiri inche ting'io. Inche ting'io. Bono ng'aki mogosibora omokungu oyo agende naende ache gochaka naende oboyie? Abagakoa baare gocha, baikaransa, baigwana, bate bana batwara enachi erio omogosi agateba ng'a abe banachetu. Yatwa batwara enachi engaki, abana aba bono banyorwa enka eye, mbari kogenda ande onsi, na ng'ombe nchiri gokora ki? Nchiri koirana. Bono chiombe chiria chiabarerwa. abana abo. Omokungu oria onyora ribaga rigiya nere ogenda akoba bono fri- abwate freedom yokogenda ande onsi na bakoenda Chiombe nyomba. chiaye chiakabetu n'abaana. chiombe chiaye chiakabetu na abana Nabwate ero boiri gocha. bono oboiri bwaye obore oboke sana bande bono oboiri bwaye iga agocha buna omoiri onde bwensi Lakini tabwati shende, she, ge- getari kende nkeyia abwate ata tiga are ng'ina abana, lakini takoegwa kende gionsi korwa aa. Naende na- nasirie obogima, takoretwa acha gokora ki? Bono ego egotigara koba obobe, oboiri na abana baye. Igo ere na abana baye nabaamate bono, Nabaamate. lakini mbabwati ere ta- nenkeye, Ee, Oiri mbabwati mbuya. kende ere. lakini igo nekero abagaka baikaransire. Igo nakere abagaka baikaransire, yatwara enachi. Okay. Bateba abana aba, goetera chiombe, Twababareire chiombe echi. Ewan. Na omokungu oria onyora freedom, gose onyora obosibore, nere onde oraba are kogenda osoka, ekero asokire, naende ng'ise okora ki? Ori chiombe, ekiagera bono otwarire chinkaire ng'a? Ibere. Bono abana aba aria agochi konyora aria, Bakoba abamwabo abana aba, lakini ebinto mbireo batari gosanka. Buna bono oboremo, baria mbakorwa baria bacha gwaterwa, na aba mbakorwa bacha gwaterwa. Orokinye omwaka oyo iga bono eh, i- ise omoiseke sinana abakore si- chiombe chia kabere Ee, bono kiagera osiboirwe, abana aba bairire ribaga rie chiombe chiria chintang'a, Chintang'ani. Igo bakinke iga ase agosoka goika emanye amang'ana aya. Eh, emanyete naende yancheranete ng'a intwe bono Eh. twakoranire Ntu- Moiri taibwati yari Eh, obwabete kaba abwate na abana abana, oyo ochira. o- ochira. Iga ase agocha tatakeire gocha na abana baria pi naende mba- mbare kororoka nao. bono bagocha buna abairi Barache buna abairi buna abairi bamwabo omosubati onyomire. Eh, Tari abaye. tari abaye bono Bono- abagocha buna abai- abairi Okay. Ne, naende igo agocha ekere eng'ana gete yabeire enkong'u, tari bosa igo. Tari ng'a gotara ta.
Oya, teriri koba rahisi igo. Bono, banachwa, oria onyora ribaga, ogenda koenda ase ao. Mm. Negento nkere omogusii e- tare korueru ng'ombe, onye bagaka mbaratware enachi ng'a chiombe echi chiaruetu, twana chire abana aba gocha aa. Mm. Barwa okei ng'a bono nagende gosoka ase ao, omogaka oyio nari akonyora bono obosibore, bw'okomana naende chiombe chinde. Omogusii nangete ng'a tokobekera ring'ombe maiche abere bweri ase omoiseke oyomo, goika orasansere oyomo, goika morakorane buna bono baria bakoranete ng'a abana aba ere ribaga rie chiombe chiria chiaruetwe are. Bono omogaka oyo na omokungu oyo omanye konyora ribaga riokogenda ase ao. Igo eyio toigweti bono eyio oboiri mboro oboke mbwetigarireti. Togocha ogotigana konde bono. Okwo nokwo gwa gatato bono Okwo nokwo gwa togosaba. gatato naende gwachandire abanto, na ekero okogenda ogende na abana, ne chiombe chiakanire, bono gwachire na abana. Naende gwakanire ng'a tindi kogenda enka ere. Bae chiombe chiabo, nabo nkoigwa abange bagoteba ng'aki, bairaneria nonya chiombe chiabo chiragere ng'ende ase aria, bairaneria chiombe chiabo. chiombe chiabo. Chinchera nchire ororo utaratibu nere ororo ekobwatigwa ekero chiombe chikoirana. Echi goika moragambirane, goika moikaranse inse buna abagaaka, moraigwana ng'a chiombe gwatoete ne isano. Lakini eke na eke twagorete egento gete, tokagora gento gete, kekagenda bwogo, onye nsoe omomura. Gose inche onsoe omoiseke. Gekaira chiombe chiombe echi chikagera chigatumeka iga. Nonye ekero mwachete ke go rika ri rende abanto bare gocha batenga iga abwo barara omochie oyio eng'ombe yanyenywa, babara ng'a riria mwachete obogeni intwe abanyenyereete eng'o- Mwariete kande gaito.
Ee mba mwariete eng'ombe eyio neye yamo. Mm. Onye chiarenge isano bono chiombe tokobaa mwaraigwana ritang'ani chiombe tokobaa ninye gose nisato. Gose tari gento keria mochieso.
Igo tari gento ogokora cheche igo. ekero baigwananire bakorire, bamanya gochikana. Naende mbare gosoa nyomba bache kogambera amang'ana a nyomba. Nigo bare go- ekiagera bono omanyete moraria tiga ngotebie ng'a bono oboiri o- yaani o- oboiri bwabunekire. Bono bwamate mboiyo buya iga obo mocha go bono moikare ase ebiiriri nse ya omote, mogambere ororo moigwane ng'a chiombe tocha koirania ching'ana iga. Tari riria rike ngima chikoirana. Bono mwamanya gochikana ng'a ng'ai mogochia koumerana. Onye omo- omoiseke oyio okaruete mogonga, na omomura okaruete bokinami, bono mogoteebana ng'a toumerane gose magena gena oo gati gati. Lakini tiyare koba gento kere rahisi igo, goika omanyete ekero egasi eyio yonsi egokorekana, omosiganano one. Naende onyore ng'aki, kare ekero omoiseke are gosoka chiombe. Onye eng'ombe echi nchirake nchirekerora, eng'ombe emochani eku, nigo yare konyenywa buya iga, risangu ria rianekerwe rioma, riairerwe omosigati.
Ogoekerora gwatumekereire riatagete agwo nari ntaigwa ng'a. Yaani, torochi buna bono, kwaretete chiombee echi, onyore eng'ombe ende tere tere tere onchora. Gose teranyora chim- chimori aria ase yachiete. Eri eri eri eri eri. Ase gokwa. Eri gwaakanete. Esa gokwa. Nigo bare koanekera riiya obuya iga, rioma, bariringa, baira bakabua esigani. Esigani yabwata, yaira ase chiomba eng'ombe eyio yarwete. Babara ng'a igo ng'a eng'ombe eria mwatwaete nyore chianga isano eyemo eyemo yakure naende eng'ombe eria tokorete ki? Ndogaretie eng'ombe eye Eye ekiagera omwonyi omwa- ekuresi eire ribaga ri'eye yakwa ekiagera yakure etararete faida ende yonsi. Mhm. Igo bono esigane yaira riiyo riria yachia yabatigera. Lakini omanyete naende eng'ombe engocha yarenge. Kai, osinche arenge buya bwa. Eeh ekiagera nkori nkonya yaka nkonya yairani barenge Igo meri buna egento gekorokwa enyomo nje- nkiarenge machieso. Nyomo y'omogusii. Teri nyomba yare gokorerwa echeche buna aba abanto ba bono bagokora echeche, nigo yare kobwatwa, naende yare komanyekana enyore onye mbobasi boria bwemanyekanete ng'a nyarebe nanyiomete, na nyarebe nanyiometwe. E- naende ekero omonto are gosikwa iga are gosikwa ewu omonto oborokwa omokungu na omonto ogosikwa, ore gosikwa nechinchera chionsi chia chiamasikani aria atakeire koegwa. Kiare gochegigwa gose tare gochegigwa, Tikware gotwara ekerengerio ring'ana rinde omonto nare orarigererie gochia moino iga iga. Iga oboire ng'a oyio mokanyare? Mokanyarere. That is why omogusii omanyete nkoramwanche sana, kware konyora are kobekerwe egetinge. Egetinge, mm. Ekemanyereri ng'aki, oyo nabwate omogaka, nabwate omosacha. Ata tiga omanyete e- e- enyiomi eri naende yare kobutoka rahisi, rigereria buna etare kobutoka rahisi. Ekero kware kobekerwa egetinga ng'a oyo nere, nonya omogaka oyo are gokwa agotige kore omoke, togotama korwa ororo ng'a naye akwete agantiga ande omoke, ng'a oche kogenda oyo ase aao. Korende egetinga ekeri togo- Egetinga ekeria ekiare iga gigosibete. togokebutora aye bieka. Togokebutora, naende tokogenda bono oyo ande onsi oyo bokoremereria obogima obwo, naende obogima boria mbwarenge bokong'u. Naende ta omonto tari goika ase atari korora gose omogaka oye nasirete. So, chiombe echi bono ekero chikogambwa, Omoseke oyo ochiire, ochiire omenyire aa, chiombe nonye na enchera chigoakanwa, inkorangeria barenge abagaka barenge aa ng'a abwo, barora ba abakerori. That is why bare gocha ba abakerori, ng'a nyarebe nakaneretu chiombe. Na aria ase chigochia, chiamanyekana ng'a chiombe chiakorete ki? chiarwete ase egete chigacha. The same thing na ekero enye- enyiomi ekobuneka. ne abanto bakorangerigwa. Togotema igo chiombe rioka igo gochia echi chire orangerie abanto ng'a ng'a ninchuo moe echi chiombe bosa igo. Yaya chiare ko- korangerigwa na omoroberi omuya, igo buna twati ekagoteba riri ritang'ani ng'aki ebae gocha mwaigwana ng'a chiombe mwatoete ne isano. Lakini kobwatekana na eke na eke na eke bono chiombe tokobaa ninye, mwaigwana. Bono ekero mwacha koiranerania chiombe chiria, mware ko- gochikana mwaumera na gati gati. Igo bono enyiomi eria etari gotanga abana. Igo- Ng'a igo bono mwakoranire, ekero mwakoranire, chiombe chiria mwacha mwaumerana, mwaendana, baria bagenda gochia bairana buna bairana, na aba bairana mbari koererania, bagenda. Bono, ekero bachire, omoiseke oyo omanya gosiboka, bono origia gose omanya konyomwa ase agwo. Abagosimba nywo- mboboete sana, eng'ai eria tokorenge ri- ritinga riaruerete, Riera ri- rieta eri ndibwate aya. No- no- natete koboria agwo natete koboria ma- rieta eri ritinge na rigure Eh, eh, nataka koboria rieta eri ritinge mm. ritinge monto ki
ritinge na omonto oakanerete chiombe ong'anyete korwa bwoye okare ase akare nabo oranyore okare bwoye ende lakini akaneire chio ase naro ororo akanerete chiombe ng'ombe echi tanya gokora ki Tanya koirana gochio. Nko explain ore father. Eratoka ng'a omonto oyo agakanerwa chiombe. Chigaika chikairanigwa. Akaenda ase ang'ao. Oyio igo teri ritenge. Oyio tari ritenge.
Kiaro mbakoranete ense yamo eyio. Oyio nakoranete nyiomo ase arenge. Nyiomo eyio ase arenge naye kore. Ase achire ne nyiomo eng'ao.
Nere nyiomo eng'ao. Ritenge ndiri ng'a riakaneire.
Rikarugete naende ase aao.

Ekiagera naki ekerio timanyeti ng'a monto ki oria oterete ng'a ritinga embotuko rikong'anya. Ekero agocha koirana naende bono bwoye, iga agocha kong'anya na emesigo eyio yonsi pi pa, nainyorete bwoye ng'a nekorete ki? Igo Nero. omonto oye ime, Eh. namaete ng'a bwone nase nare Bwa- ng'akanere bwane nase nare nagakaneri chionsi. Nchiiraneti. Nchiiraneti. Ee. Naende egento kende ntagete koenchora abwo ntarachi koigwa, Mm. ekero yare konyarekana omonto buna oyio ochiire, bwoye Oakana erio chiombe, ong'anyere korwa ochiire koruga ase aao. Yare konyarekana omo aiga ase asogete bono ase chiombe chirure, etoke ng'a omonto okure oo, gose omogaka oria oye omoyomete okure oo. Abanto abwo bare koimoka, ekiagera mbamanyete ase are, naende bamobarete koba omonto obo. Baimoka bagenda bagasa omosubati oyio gose omokungu oyio akare, bare kogenda botuko. Bagenda ba- ba- ba- bakambia omochie oyio, ba- ba- basoa ime ne chinguru ekiagera tobwati nguru chinde chionsi ekiagera omenyete na omokungu bwa obande. Bamanya gotema mpaka nonya na echiombe chionsi korwa abwo ng'a echi ne chia omokungu oyo oitakorire ki? Aniebire. Baira ebinto bionsi nabo oranyore babe barenge na egari, babeka ebinto bionsi ime, buna bono ng'inyorete ntwachiete ase gete. Egento buna eki kiabete, ekero eng'inabi are omo- omos- omokungu oyio otamete agatiga omogaka oye naende ase arweirire chiombe akagenda orwa ao. Bono ekero togokaransa tokogamba ng'a ng'ai ki ng'ai momanyete are ng'a nasegete, tokarosie emoroberi tokagenda oo botuko. Kumbe, ekero omonto agosete chinguru echi chikomoerera omogaka oyo omobwate ekero aigwete bono abanto bakobeya isiko aa, Ekiagera naende tobwate chinkuru chinyinge sana ekiagera oyo ab- abwate oyo kimakosa. Mm. Bono ekero twamorusetie omobaye na omogaka oito omoretete mpaka ang'e na seita. Mpaka ase obo bono ang'e nase omosubati oyo arenge seita. Mm. Tokamanya komotiga rimambia, bono ng'a irana, lakini tokamore tokareta mpaka chiombe. Korwa ase engaki eke, eyio ne fine twamoakire ng'a konyora igo omenyete no omokungu oito by mistake. So igo ritinge onde bwensi omanyete ng'a omokungu abwate nakaneire. Tatiga bono egento keria kinkore borie omorwari ng'aki Onye nomwanyato mogaonchora digital, chio chibesa chigaonchoka bono nachio chikonyuoma. Chibesa echi eh, abande bakoegwa bobisi. Nabo oranyore ng'a naete tata omwabo chiombe, Eh, namorangereti Nairobi gose nkamorangeria Bosongo aa, Mhm. nabo oria mogakana irenga. mm, Eh, chiombe ntagete ninye, irenga chikoba tiga ng'a mbeke inye 2020, Mm. nga transfer gochia ebenki. mm. Abwo ng'aki? Bono abwo nabo ngoborere nainche ng'aki egento eke gekoba egekong'u sana. Mm. ekiagera twarakerorire, naende ege- egento keria omogusi ngoteba arenge ng'a nonye kwarure ebesa chinde chionsi echio orarue, at least ganga ngorwe ore nonye na eng'ombe eyemo egetago, eng'ombe egotacha. Egere yabekwa obosaiti, boisaine ng'a amaene nkwanyomete omonto oyo. Bono totarachi korwa abwo ense twarenge, tomanye konya gocha ebinto binde, Ekero bono enyomba eye y'echiomba yairanire, abana batano ache tu, omoise omokungu oria omaya konyora ribaga rigiya bono ochia gosoka. Naende ekero yare konyarekana, abande mbare bare bware gokwa, ekero oboko bwakure, o- ba- baganya bakosoka. Aha, ekero asokire, chiombe chiria chiarwa aria, chiamanya gocha goakanwa.
Ataiyo. Ataiyo, bono gang'anyete korwa aa, akagenda sobo, baria bakare barenge abekungi mbare kogenda raisi igo. Okogenda sobo, nonye chiombe chiakanire korwa aa, yatoka ng'a onde nare omo- omoganeti. Omonto oyio ngotebia kwarenge ekeene ng'aki, nonye komoganeti, nachiete ase egeteto kaye gochia ombe, Ekero twaegwa chiombe, eke nakio kiabwateti, ntorere ning'ombe, ntorere ning'ombe echio chiabande chiabande gochia are. Mm. Igo mpaka otoe chiombe toiranie aaria amanye korwa nyomba aye. nchiri gocha onye chiachete ibere korwa aria Eh. nyaye kwamwire gotwa isano Eh, Isato echi chigosoa bweri, Eh, ibere torairanie aria, tore- amaye korwa. amanye korwa Aha. nabo omogusi are gokora igo Mm. kesi eki nkiabete i think eh, omoiri one obogengi bori twateba abanto abanto bakareta obogengi iga Mm. Omosubati oye bono ore omokwo orenge rende bono nari achire bwoye chiombe chiakanetwe chiombe bagaseria chiombe kabisa ng'a kwenda abwo ntotageti ororo chiombe chiri chiri chiri chiri naende chiachiete sobo eka toka mbarachisaringi rende yonsi chikairana buna chiarenge. Amatuko akaba akaba akaba akaba oyo akagenda ase achiete nonye mbata akanyora. Bono naende agachia akaabua buna abagusii batebete ng'a ogotama chingera kwaumera chinchogu. Agachia akainyora ng'a aria nabo buna ase narwete mbuya narenge. Agacha naende agateba buna kwaboria riswali erio bagaeta iga iga bakaumerana naende akagenda. Lakini igo ndoche egento gioka kiabete oria iga achete gwancha mbasabeti ng'ombe. Nigo achete gwancha, naende akarua bono chiombe chire less, lakini nibachigambete. Bono etoke ng'a omogaka oyo bono okure, otete koirana chiombe chiaino nchiiranete aa, omogaka oyo okure taiyo, obo bono otete koirana iga iga, ng'aki ekoba omogaka okonyomete taiyo. Bono naki eki nagotebera ng'a, oyorenta kogera chiombe echi chiirane, nomogaka oria oye onye onde yarenge moyo. Bono ng'aki ng'ore go- go- go.

Ekero naende ba- aba b'ensemo yabo yabo omomura ekero batagete koiraneria ba- bareta omosubati oye, ne chiombe batanganete koirania gose na omosubati otanganete gocha, ekagera naende bakairania chiombe. Chiombe chiataganete koirana, omosubati ataiyo.
Naki chigocha rende ekiagera ataiyo. Agwo nabo egesi ege- ege- egesongo keria. Anyway, nte- ngeturusie ase epoint, but rende naende riswali rinde nkoboria gati iga iga omwaka omache. Ah, ninye omete omokungu twanyorire baka abana tinamoruera ng'ombe eki kegenderete koba se eh, gosiba Bono ono ye. mosubati oyo tinamo nyo- eh, tinamoakanera abana eh, ng'ombe twanyorire abana mpaka gose mbane batano aja amaye koimoka korwa bwone Agende omochie omoao, akanirwe chiombe omochie oyio omoao, abe omochie chiabo.
Nabo egokoba egetiiro, naende abange bakorerwe boigo, okoorwa omokungu maiso marore, ekiagera ekegusii eke eke keragere getange abanto, aite abana gose omokungu ne chiombe. Na ekero omonto akaneire chiombe ngotware are okwoba, Tari koba tari gotwara freedom buya buna ekero atakaneiri. Yaya nabo agoteba ng'a yaya mwakoria Ng'ombe, o- oye, tari koigwa- mwakoria- mwakoria ose obo Eh. nakamoire bo ng'o- besa bobere batato iga ntoigwanaine Eh, eh. E- e- e- enyoma ya omogusii ge- that is why bare gocha gotagenda aye bweka Mm. nkoirigwa na egurubu ya abanto bono egento gegotanga enyiomo y'omogusi yaguma nokero gwakanete at least inyore endiria abanto bagwancha amang'ana aye togoteba ah ntorakana chibesa ekiagera polisi barabwo mboiyo rero omonto araire chiombe ache korisia lakini at least ase chibesa echio okomoa neba elifu mia mbiri netakeire omoe eng'ombe ere oche kaine iga namaiso egetago. Egende ebeke esike bweri, yaake egekamago ng'a bono ribaga eri niriri chibesa, eng'ombe eye eyemo ye- eyere ekemanyererio. Nonye na ekero ogochi kobwatia, bono abanto bateba ng'a ntwaroche, nonye ntwaroche besa, ntwaroche ng'o? Igora bokurwa abana igoro ise. Bono abana tiga ngotebi ng'a egento kera ge nkwanya koigwa buna abang'i abakungu abange tindi kobaruga abang'ina. Abakungu abange nkoigwa nde nonye na ebinyoro bagoteba naki, bono ning'ende ki? Ng'ombe okang'akanerete, Igo nare nobomaene ng'a ekero araakanire chiombe, nario bono atwarire obosibore, gose nario atangirwe. Eki na egento kigare gotanga omonto obera bwaye. Naende ekero na ekero okobwatia omokungu oyio nagende na abana ekero okobwatia, egento kegogoseria, risoa riria rigogoseria ng'aki, ire ngoakanete. Ng'ate ing'akane. Nkorachande nonya ne chikoti chiaito nkorara nde chiko nkorangeria chire, abanto bande bakagete ng'a amang'ana aya togokwana, ng'a na nkorangeria chire chiato chiatoboria ng'aki ekegusii ng'aki mogokora ekere eng'ana buna eye ere. Batari kogenda ase amang'ana ya erichi ya erichiko, bakoirana ase ekegusii ng'a ekegusii nki kegoteba. Ekegusii eke gegoteeba ng'aki omonto otaakaneti, na baba nomonto oyo bakaha gote, oyio batotaraba omokungu aye. Eyio nomonto oo bande. Nabo omonto akore orosana ime, agende aroosie chiombe buya iga, aa abaibori b'omokungu oyo, omonto oyo ang'anye n'abanto bonsi pi gochia omochie oyo obuche, ogochia kominyoka, ekoti eyio, egento gioka eragokonye onye nabana. Lakini bono omokungu oyo ere gwakorire ki? Eh, ko- iga ekoti nabo egoconsider egoteba ng'a kiaya abana barabwo na ababo Abana, eh, eh, nabo- lakini oyo ere yaya N- sawa bono omokungu bono se- ere twasinyanire Eh. abana bane barabwo ng'aki nkobanyora bono na abana aba Mm. nabo barabwo abana abange mbaro bamenyete ase abaise eng'ombe chitaruri Mm. ekiagera omwana nare ne haki yokomenya ase atebire lakini egento ekigotigara kere kigochandete ng'aki naende eng'ombe ngosibeere omo- ngosibeere at least ekero okorigereria mono ngosibeere ngwake ere egekama gosana ekoera omwana oyo ache anyore enibo agundue ng'a nkwarwete ng'o- ng'ombe nonye ngochia ase obo ng'ina nabo aragotige agore oboremo arangere ng'ina bamenye bamenye ase ebabu ekero aigwete ng'a Ng'ina tarueretwe kende gionsi. Abakwa mbakomenya mbari batabwati laini buya igo, akorora ng'a rende ng'ai ngocha gochia, gotigara kobera abwo. Ah, ninka bono. Ah, Omama ninka ase taruereiri. tairoe, eh, lakini niga nonka.
Mm. Na abana abange rero iga amatuko aya bono, ebago- ebakobwatia eh, ase aiboretwe. Mm. Nabo okonyora omwana akogenda ase getochandeka, erieta riria nari ritwateba ng'aki, aye nekerentane, aye neng'eto gete, nonya nomogaka bw'enka eyio, omo omo omo omoa bono embeo, mpaka omwana oria nabo are korigia ase ase arosirie. Abanto ekobekera riswali rire iga, omo omo omo omo omoisikani omobua obo Mm. na omomura obo Ehe. Ah, aike momura ogo asirie obogima bwaye lakini chiombe mbaigete baga chi- naigete akararu iga iga chiombe chigakora ki? Chikairana. chikairana bwogo Eh. omomura ogo nere nasiretie obogima bwaye Mm. bono omokungu oyo okorire ki ochire igo bono bwairi bwaerire abwo Bwairi bwaerire. okay amaye gocha ache geita nomwanchire bwogo Ing'o okomoira ninye tari inche? Igo ndamwanchire rioka ekero inche bweka moganyete inche. Inche buna iso omomura oria ogosirire, motakairane. Nari rirorio nabo akoirana. Lakini takonyara gocha, ng'aki bono agocha ere bweka? Ing'aki akwereta, ekobera obokombu bwakuete akagenda, naende ing'aki akoirana gocha, ekiagera tindamotaka, inche buna ise biara, tindamotaka. Ing'aki naye ing'aki naye akoruera, tabwati nafasi aye. Ribaga riaye rioka naye. Ribaga riaye ninche bweka ise biara oyo, inche inde ise biara, ninche ndatebe ng'aki momura one tagoku bosa, eh, tiga omosubati oria nonye ochiete, tiga airane, naende tokore obo- oboko. Oboyia. Oboyia. Oboyia, eh. Lakini tabwati nguru chinde chionsi chiogokorera kende gionsi Yega, ase aya. enka yao. Aya. Ote chiombe nchirane. Omate chiombe chiri nachi chiakorete kera egento. Mm. Nekera are got- koirana naende igo naende ne chiombe chiare gokora ki? Chiare komoirani gocha. Mm. Yaani togambe naende oboyia. Eko togochia momura one taiyo. Mm. Bono inche bono ntagete ko ng'ake esagu kia omomura one gekore ki? kegororoke. Ng'eki are kogania omogani bono for example naye. Eh, imogani ng'aki omomura one iga akwete tabwate banto rakini omonto antigerete amagogo aye nonya oboke bwakwete nyigwete tanya kogenda ande Mm. noe are so igo oramoganirie oka ekero are so onye taragenda ande onsi oigwete ng'a nonya momura oyo okwete igo omokungu oria abwate noe akorete ki. Noare soko. Iga embwa yaye ne mpaka emate mono ase ore. Eh, embu yaye no mpaka emate sana naende ng'a tanya gochia ande Mm. lakini tinkomota tingochi komotwara ekerengera rinyore ngigwete ng'a nakare na bwoye bwoye naki ogochi komorusia rende bwoye abagusiriri kare barenge korigereria ng'a ki omonto oyo noe motangatange are ng'a yaya korwa akarwete aa noare mwa noare mwabo Bono nari omo orarengereria buna omonto ng'aki, yaya momura one tagosira bosa, tiga ang'e ndangeri bono abaibori borie, nere ritang'ani koramoborie orarache ng'a bono ndataka gokoirania, nore tayari koirana? Igo chinguru chionsi naye obwate. Chinguru chionsi ninche ase ebiara inche mbwate, Mm. egekogera momura one okorire ki? Osire. Okure. Ekero twagambire, nere atware okogania. Igo mwabare, Tari akare bwoye naende togogamba nere gese Gatari gese kere. gatari kwaboka kwamonyora enyomba eria ime ya momura obo ime. Aya ate ng'a ya ng'aki bono agoe. Omanyete egento nkere iga abwo kibisekanete, amang'ana e chiombe tagokora esese. Onye chiombe chiairanete, okagenda naende chinchera nchire okoirana. Chinchera echi goika chigambu. Tari ogocha botuko nkonyore mwambinge Naye iga iga. ngokoreta bono, Eh, ng'okoreta. Eh, ng'aki ora ng'aki ora. iga ine trespass Ine trespass.
Bono nabo oramogotebi ng'a tingomanyeti. ase richiko ase ri'omogusi richiko ri'omogusii Mm. ekiagera goika toragamba ng'a nonye mbari chi- chinyomba chiare kobuneka bare ko- ekiagera nonye chie- nchire chiare kobuneka bancha bagamba bairanerana abanto aba bairanerana lakini nko- nkoragambwa yarenge Ime agosokia akorusetia naende enki gegokoirania. Naende ekero ekoiranera nki nki kere togokora. Oyo okonyomete taiyo. Taiyo.
Bono nabo yare konyarekana buna bono ba- bare koigwa buna bono ekero bagusii ngoteba bare ng'aki nonya na embera nkonyomere. Mh. Onye buna inche buna omoibori nyomo omorwone oyio osirete, Nabo oranyore mbuya agwo nonye gwachiete tiyarenge engiya nonye chigocha ase ende, ndengereri buna omoibori ng'aki, omwana one tagosira bosa, konya nabo agoigera kera egento nakorire, ebinto biaye ebi, bono tiga ndete nonye na onde korwa paaro abwo, ache mora mo mo mborwarere omomura oyo one okorire ki, okure. Oyo naende bono ngokora oboko, ng'akane chiombe kawaida, nonye momura one takoreti ki, Taiyo. Buna baikonyareka norigie omosubati omwaopi. Pi nabo nkorigia omo. ase Otari niki- oria orueta. Tari oria orueta.
No, Okay. omonto ogere- eke- omonto basinyanete nere na omogaka oyo oye okure. Mm. nere basinyanete nere akagenda bono naende ng'aki akoirana ekiara omo- oyo taiyo moyo komoirania aya nainche nabo oranyore ng'a ta buna isabiara tantagete gose takorete obwamate buya. Naki togoteberia abana ng'aki, ekero ogokora obwamate ne efamiri, kora na abaibori mono, ekiagera abaibori mbakwegerere nonye momoche aroro mokomochana nyomba, abaibori mbwango bagosoe ime ng'a yaya inki okoboria omwana obande, toroche intwe mbuya akore ki? mbuya are. Lakini ekero ogo bwansi ogosiria obwamate korwa ase abaibori, bono ekero obokoba ogokwa, obo ogokwa onde taiyo ogokobwati. Yaya ng'a chijirani nkogosupport chire abanto ba echirani nkosupport nkonsupport bare, Ah, there's no way inche bono ki bagonsupport mbamaete ng'a aye no nabo oranyare okondorera amabe. ng'ai ogochi ko- ng'ai ogochi komenya tiga na amang'ana ya abanto ba isiko aya ekoera ng'ai ogochi komenya omaete oyo ogo- oyo ogogosupport korwa isiko aya tari gokoira bwoye ase okogenda na aa naki totakereti obwamate ekero aye ogocha buna omokungu bwa one mokamomura one nki ogosareria obwamate korwa ase abaibori. Nekoera, banto aba ase taimokumera. Mbwakire bwairire, amasikani aria abaibori ogokora gaki, okobaa. Rakini bono ot- obagore korwa ase abaibori aba, nkoratebi nde abanto abange, nonya tari ogokwa gwoka. Ekero obagorete korwa ase abaibori, nabo bono na manya gokuranisa nyomba mino aria, onde taiyo ore nacha naye. Buna omorwoti naboka mambia agote genda ase ino, onde taiyo ogokobwati korwa magega ng'aki, ng'aki baba okogenda. Ekiagera obwamate bwao mbore buya, na abaibori. Okay.
Toenderere. Bono, enyomo ya omogusii egento gekoyetanga nechiombe, na echiombe na chi'abanto. Naki keri okoigwera omogusii atete ng'a nakoeire egwasi nabanto, egwasi na echiombe na abanto. Ebinto ebi bire goika bigende amo. That is why kwanyora omogusii. Number one, ekero nonye na ekero omonto, emiaka ya maega iga totige abanto aba ba bono mwasirire elaini, ekero nonye na omomura arende okobaseru koria kwachakerete, ritang'ani rigento omogaka go- go- gokwebanga omanyete gochia kororana na ise omomura, okware kwebanga na kobekerana chisemi amo ng'a amaswali nakorete ki? Maswali. Nara. Naro nkoborigwa. Nara nkoborigwa. Mm.
ng'ai kwaruete seino ng'ai iso na nyoko ng'aki bakorokwa nosa ogete ande eki naki egento egetang'ani mogusi are koba gwachiete ande okaruga igo ng'a nobosaiti akore ng'a onye gwachiete ande achake korotota mapema noruereire. Onye korwa ere ere agogokana ase eng'encho y'abanto ba aa ase chiombe chiao chiaruete kwarueretwe chiombe, eking'ana ase akoba ongocha gocha bare bache gosaria ebinto bwona. That is why are koyora omogaka are koba bwango gotaka komanya ng'a ki, omonto one akaruereire. Amang'ana aba ase gosareka abwo ase akaruereire chiombe abanto baria bare gocha amanyete bare gocha arambe. Then ebende yonsi bakonyora ase enka eye ebakoira. Naende tobwati

Ekare buna bare gosoka, asogete chiombe kumi na mbiri. Bono egatoka, ekero agenda bwoye, rigachia rikabachana nomogaka oye. Lakini mosubati oyo ominto kero okorigereria naanchete omogaka oye sana. Ekero agocha kaa ng'a nkogongia agocha rende rikare aba- abasubati bagachire chisogo bachia kogongeria oo. Ekero abeire ang'e gochia koibora, iga akogenda sobo. Bono agacha akaibora. Ekero aigora akaba monto tari okorusia obe omosacha oyio, nonye ng'ina omosacha oyio tari gokora ki? Tari gocha. Tokaba rende intwe tomanyete ng'aki omosubati igachete kogokora nki ekiagera nasogete agaakanerwe chiombe. Bono omosubati ominto okorora ng'a agacha akarora ng'a bono nabatachie bambwati tiga ng'ende bwo tiga ng'ende bwone. Tingocha kobaganya.
Tingocha kobaganya.
Ang'ira nesi narue.
Ee akagenda.
Ekero agenda, Naende omogaka oria akamobeka enchera ng'aki, Genda bagakae nakorire ki? Nachire gokwa. Nkamanya gocha konyora ng'a bono omaene obokongu bwakorire ki? Bwasarekire. Egento twako- twakorete nigo twarangereti esigani. Esigani ekagenda ekabatebia bono Mm. obokongu bwakorire ki? Bwasarekire. Bwakure. Ekero obokongu bwakure bagacha buna nateba Mm. eh, tokagambera emete ime Ekero twabatebi chiombe tokobairaneria bakanga. Ekero banga Mm. tokaimokia egetambukero bono eri konyora orande bono oboraisi bwabeire chichi- echibu yarenge by- by Okagambera time. emete ibe.
Ee, eyarenge korokwa gikenyi Mm. yarenge elocation ya bogetauri e- e- ya kwanza bo- bo- bo- ba- basibora bwengima Mm. tokagenda bakabua omochibo togatema chiombe korwa seito Nabarabwo bagaeta korwa sobo, tokagenda mpaka kungwe chiabu tochie goakanera chiombo. Ekero bachagete gosisita ng'a chiombe totagete ching'ana iga, naintwe tokabatebia ng'a chikaba tinchiachiete abwo, binto gete ntitwaoneti chiombe chikagenda, chisani nchiachiete, naintwe tokarusia chiombe chiria chiaito, tokabairaneria eng'ombe nane. Ekero batagete koanga, omochibi ogo gatebete ng'a egetabu nkeroo mogosign, Black book.
black book, ng'a ino mwarure chiombe, Baangire gokora ki? Gochiira. Bono aba bagacha koigwa igo, ekero naende eke- maene eke- egetabu eke nkiarengeo, tware gosaini toirane ne chiombe, naende tabwate enchera ende yonsi arete gotaga eng'ombe chiaye. Obi. Eh, tabwate enchera ende yonsi. Mm. Moise kori oito nabo are koenda ase okagenda orwao, ekero ngoenda twarenge na ekopi, ekworokia ng'a ntwancheire Moise koita agende ande oo. Kiaro twarure chiombe bakorire ki? Bangire. To- Rakini ekero bachete koigwa egento ekio, bagancha bagasainisa egetabu ekio ekemwamu, tokabaea chiombe, togaenda amo isiko oito, mu isiko oito akanyora nse aa agasoka naende akagenda. Igo egento ekenene ekere chiombe ekere abanto bata motagete ekero emegorogoro yabeire ya enyomo, ekere chiombe mwaru chiombe mwaru chiombe chiachire, naende chiombe echi chiacha chiairana, Mm. naende ekero chikoirana goika chitake komanya ng'a chigoirana naende goika abagaka baikaranse bakwane chinsemo chionsi Mm. omanye koe gochiomba echi ogende gochia aria igo naende mwatatoire omo- omo- omochando orengeo ekero oyang'anyete na ekero chiomba echi chiairanete omochando oyio orengeo goika ore kogambwa ere chiomba echi chimanye gokora ki chimanye koirana nchiri koirana bosa igo Mhm. yaya omogusii nabwate oro chinchera chiaye akoirane chiombe gose agoakana chiombe.